Hemmäňize salam! Bu gün oktýabryň ýigrimisi, bäsleşigiň soňky güni we bäsleşikde kim ýeňiji bolsa, siz saýlarsyňyz. Aslynda gysgaça aýtsam, ýaryşy aňsat şekilde-de edip bilerdim, ýagny üç sanak dostuňy teswirlerde belle, kommentariýalarda belle we storisda. Meniň postum paýla, şeýle bir zadam edip bilerdim. Aňsat hemme kimiňem goşulyp biljek zady, ýöne etmedim. Näme üçin? Birazjyk ýaşlarymyz aktiwny bolsun, tans oýnasyn, sosialnyý setlerde keýpimiz göterilsin. Şo ýagdaý bilen, şo pikir bilen bu bäsleşigi gurnadym we bu bäsleşikde hemaýatkärlerim Switch House, Sadawir we men. Sizden uly haýyşym, bäsleşikde gatnaşan gyzlara, oglanlara goldaw beriň. Ýagny Teswirlerde erbet zat ýazmaň. Onda näme? Başlaýarys. Birinji ýaryşçymyzyň, ýa, ýaryşçylar kim birinji, kim ikinji däldi diýjek bolýanam häzir. Men size hemme ýaryşçylary bir-birden görkezip çykaryn. Ondan soňam bäş sany ýaryşçyny saýlawda bellärin. Gözel Saryýewanyň birinji tansy ýa-da ikinji tansy-da Gözel Saryýewanyň Şular ýaljak tans. Tanslaryň doly şekilini Instagram sahypalaryndan görüp bilersiňiz we hökman suratda tanslaryň doly şekillerini görüňler, ýalňyş saýlamazlygyňyz üçin, ýalňyş goýbermezligiňiz üçin tanslaryň doly şekilini gatnaşyjylarymyzyň Instagram sahypalaryndan görüň. Ikinji ýaryşçymyz ine Mähajan. İkinci tansi Türkmen aýdymy. Alma kara gözlerime seneler, alma kara ýüregime meneler. Bu tansy kabul edemo. Sebäbi diýende bu tansy kabul etmedim sebäbi ikiside görşüňiz ýaly klubda ýagny tansy ýörite meniň ýaňky bäsleşigim üçin çekilmedik. Üçünji bäsleşigimize üçünji gelenimizden Diana däl. Diananyň birinji milli tansy bu-da. Birinji tansy, aslynda Diananyň hem birinji tansyny şeýle bir zat. Kabul etmesek bolýar, ýöne Diana ikinji tansy ýörite biz üçin tans edipdir. Sowremenny diýen, ýagny döwrebap aýdyma indiski tans edipdir.

Instagramyndan girip görüp bilersiňiz doly şeklinde we girip görüň hökmany suratda saýlabermeziňizden ozal seçmegiňizden ozal üçünji ýaryşçymyz üçünji ýaryşçymyz Hemraýewna e, gelýär birinji milli aýdymymyzy açýas.

Wideoň kaçestasy gaty pes. Indi sowremenny aýdymy, döwrebap aýdymyny göreli. Doly şekillerini instagramdan görüň hökman suratda ýaňky aýdyşym ýaly doly şekillerini instagramlaryndan görüň men belläp geçerin instagramlaryny. Gurbanova diýýär, Selbiňkini göräýli şu wagt. Birinji şeýleräk bir tans. Selbi aslynda malades, iki sany tans ugratdy we edil meňki ýaly köçede tans oýnapdyr. Elbetde adam az bolsa-da, aňyrda maşynlar geçip dur, şonda-da köçede tans oýnapdyr, tüweleme, berekella, utanman. Doly şekillerini görüň.

Edil milli aýdym däl. Elbetde türkmen aýdym, iki sany türkmen aýdymy oýnapdyr. O tarapyndan berekella. Ýöne milli aýdym milli aýdym däl. Munam belläp geçeýin. Indiki ýaryşçymyz Arslan. Arslana geldik we birinji milli aýdymdan başlaly.

Meleguş aýdym ýaly çapadan çap. Şu aýdyma gowy edip edil türkmen jigitowkasyny oýnapdyr ýagny ýigit tansyny oýnapdyr berekella maladec berekella diýeýin we arslan ýöne sowrmenny aýdyma tans oýna diýemde medinni wals oýnapdyr ýagny medin tans ýagny wals oýnapdyr da men şu sowrmenny aýdymyny birazjyk oglanlardan

Gelýäs iň soňky iň soňda goýan gatnaşyjymyza Jennet ýaryşa gatnaşmak üçin wideosyny düşürip bize ugradypdyr. Öz Instagramyna ýükläp we şeýle deýin Jennet berekella gowy tans oýnapdyr. Kontendam üýtgeşik Milli aýdyma Jennediň tans edişini gaty haladym, örän gowy tans edipdir.

Her aşygym tapsa bolar çäresi Saçyň bataryna Saçyň Şeýleräk gatnaşyjylarymyz, ýene bir gatnaşyjymyz bardy, ýöne e, Instagrama ýükläp bilemok diýdi käbir sebäplere görä, eger Instagramdan bellejek ýaly, ýöne e, tans edişini halas halanym üçin

Gyzlarymyza, oglanlarymyza hemmäňize köp-köp sag boluň. Aktiwny bolanyňyz üçin, aktiwny ýaryşa gatnaşanyňyz üçin, indiki şeýleräk ýaryşlara-da gatnaşyň. Gatnaşmadyklar sizem gatnaşyň. Gatnaşmasaňyz-da gollaň ýaryşa gatnaşanlarymyzy we şeýleräk Men arasyndan Fiçhaus we Sadowiriň adyndan we öz adymdan bäş sanyk ýaryşçyny saýlap geçerin. Şu taýda çepde çykar, nesip bolsa, şu taýda hem çepde, şu taýda, şu taýda, çepde, çepde çykar. Şo bäş sanyk ýaryşçyň içinden siz saýlaň, kimi halan bolsaňyz ses beriň, saýlawyňyzy beriň. Ýöne şo saýlagymyzy bermezden ozal ýaryşçylarymyzyň instagram sahypalaryna girip instagramdaky tanslaryny doly şekilde görüň meniň size maslahatym. Onuňam ýeri geçýändir meň bilen razy däl bolup özüňizi ýenäm başga birini şo bäşiň içinden başga birini saýlasyňyz gelse saýlap bilersiňiz teswirlerde belläp bilersiňiz men baýragyny gowşuran hökman suratda bir iki üç üç ýerde baýragymyz bolar ýene şeýle bir zat aýdasym gelýär ýaşlarymyzy gollaň. Aktiwny bolsunlar. Şeýleräk, aslynda şeýleräk bir zat. Görüşýänçä sag boluň onda, aktiwny boluň. Hemişe şeýle bir ýaryşlara goşulyň. Ýaryş özüňiz ýaryş ediň, çellenç ediň. Sosial setlerde aktiwny boluň. Ösüş bolar şo ýagdaýda. We meň kanalymada agza boluň, agza bolmadyňyz bar bolsa.